Yo, míegado wezɔ na mi ake va Avudrani TV ƒe yaʋalawo dzi. Ee, míegage ɖe tɔgbi yazuma me ne tsia gbe dzi ke míagate aɖe dzi ne ku ɖe edroe kuku ŋuti. Ee, míatɔ ame ne tsia gbe lo. Ene anɔ ŋuti, ƒemetɔ. Woli lo. Eke, mi le dzia. Mele kukue, woi le dɔ dzi. Mm. Ee, míatɔ, míaɖe kuku, mídi be mía ase nane gɔme ku ɖe edroe kuku ŋuti. Ame aɖewo gblɔna be ne èku drɔe eye nèkpɔ ɖokuiwò le tɔ me kɔa, mamie fu ɖem na wò. Ame aɖewo be ne èku drɔe ye nèdzodzom kɔa, nànya be adzewo va kɔe kɔ yi ɖe egbe dzie kple tɔwo keŋ. Meɖe kuku àte ŋu aƒo nu aklẽ dzo ɖe nufiafia mawo dzi na mía le Avudrani TV-a?
Yoo, mese gbeawo.

Meya mesiame ke be ku drɔ̃ be yi le tɔ me yi le si le kɔa wobe mamie wobe tɔ me gbɔgbɔea me be zero. Ekpɔ be mía amegbetɔ mí dzoa la mí dzɔ vovovo amesiame kple me fike wò tso va. Nenye be nèlé ŋku ɖe ɖeviwo ŋuti, ɖeviwo ŋutia, ne ɖeviwo le fefe wɔm le ɖevime kakakakaka, wowɔ fefe kaka wotsyɔ ko wova ɖu nuwo le si mlɔ anyia, ne wò vi nɔe le ŋu akpɔ be ɖevi ma ganɔ gɔgɔ̃ be, Dasi le nugoa dzi nam, ẽ, maƒo wò fia laa, mawɔ na wò alea. Eyae nye drɛ̃kuku ma atome ne. Atomenya. Ne ɖevi ɖewo le wo dziwo ɖe tɔ gbɔ Ne etɔ etsi ɖɔ koa, woanɔ sosodzeti me do, do, da, do, da. Ne gbe yi gbe ke menye ŋkeke yi o, nye gbɔgbɔ yi ke kpa tse ne etɔ ye wòva ye dzo dze eme koa, ekaptsa wò, elé wò, fɔ, elé wò ƒe gbɔgbɔ sɔ tsi ɖokoe gbɔ. Forever ever. Ne eva tsi, megava le tsi mɔ ƒu o, e, do me tsi mɔ, si xaxa mɔ ƒu o hã, ne ele va vɔ ko akpɔ be yi dzo dze tɔ me. Akpɔ be yi le tsi ƒu, alo yo kpla mɔ yo le fefe wɔ le tɔ me, yi kpɔ yo vo kple tɔ enu mɔ pɛtɛ ke wɔ va yia, aƒu gbɔgbɔ tsi fima, edrema ya aku. Ne egbe nya le gblɔ koa, wobe mamie. Ta dze wobe tɔme gbɔgbɔ le gbɔ. Wobe etɔ fafa kple etɔ zozo. Wobe aƒua ye nye zozoa. Amu kple tɔwo be ye nye tɔ fafa. Ye wogblɔna ke wobe edze gɔme vɔ. Woanɔ nume wɔ nɔ vɔ nume gbetsagbe le tɔme yi. Èse nu yi gblɔ mi le ɖa ɖe? Ta ame ɖewo le la, wo ŋutɔwo me dzɔdzɔmea etɔwo wonye. Ta ne eva le vla vɔ koa, akpɔ be yi tɔ me ame ɖewo me dzɔdzɔ wonye aƒu me dzɔdzɔme. Mi nye fia be ne dzɔ so tɔ mea, efia be enye mami si o, mami la si o. Wò ŋutɔe nye tɔ me gbɔgbɔa ŋutɔ ŋutɔ. ta nenye be wò ŋutɔ ète de dzesii be etɔmetɔ, etɔmetɔ yi nyea, ne gbenya le ɖagbewɔnetɔ, gbenya le bubudetɔ ŋuti koa, mekɔna nu manyɔmanyɔ kɔ ƒuna gbe ɖe tɔme koa, emɔ la ʋunɔ, menye ameɖeke la wɔe nɔ o kokoko. ta enye nu me wonɔ gbɔgblɔ be ne egbe nya ku drɔ yovo ko efia be enye mami le gbɔ wa le dre gɔme ɖe ɖe enye drɔ gɔme ɖe ɖe me me nya vi ɖe le ŋtsi ne me le drɔ gɔme na ɔse ba fa ɖeka na yi edre gɔme edre me ne kpɔ le dre gɔme ɖe ɖe ŋtɔntɔntɔntɔ ne ku drɔ yovo aŋɔ lie hmm. ne ku drɔ yovo aze Vɔ ne gbeya gbe be yi le ku drɔ ku yovo yo kple gbeya be vɔ ma mi le gbɔ mi wɔ ke le ke eɖɔ ɖɔ yi va yi kple yovo yo nɔ tɔ gɔme yo ɖu wɛ yo wa le ko wɔ be ma mi ke je gɔme agbadza nyi edje gɔme agbadza nyi wo je ma mi me process wo nɔ dome agbe mía ƒe luʋɔ yi ke le mía mea ame sia ame je xɔ Amewo dze xɔlɔ̃ avu, amewo dze xɔlɔ̃ ati, amewo dze xɔlɔ̃ gbɔ, míaƒe luʋɔ. Ta nenye be va le ʋu koa, anɔ nu mɔ kpɔ, ɖo ma yi ame le gbɔ nyo vɔ ava kpɔ be yi le gbɔ gbogbo dome, yi le alẽwo ƒete dome, nakpɔ be woƒe luʋɔa edze xɔlɔ̃ nene ƒe nu ma. Mami adzea koe lea? Question ke nye me biana be ɖe mami dze koe lea? Ye tagbe ne kpɔ amewo ɖo be wobe wobe mami kɔa wobe yovui. Vo mamia kɔ la yi wole miwo mia si le via ye ko le gbɔgbɔwo ko le tɔme le fuma. Mia tɔgbe ɖewo ku na mia mama ɖewo ku na wotɔ mɔ dzo na yi na la be fuma wotso va dzɔ. Wo dzo na yi ɖe tɔme le fuma. Ne tɔgbe wo ma va ve alasi wo alo mama wo ma anɔ ɖoko kpɔ le tɔme. ko woƒe be mamie, vɔ mele teƒe nenema o. Ta akpɔ be ame ɖewo ya no wobe vodou la siwo, wobe mamie la siwo koa, no dze nu ma gɔme kakaka be no va ɖo teƒe ɖe ko mega va sena naneke gɔme o. Hmm. Aku drɔ, etrɔ wa ɖina. Ne ku drɔ lo tonɔ ba, edana. Ne kɔna mo, edana. Ne nu ɖe hiɔ, ne gbe nya fɔ do gbe ɖa viɖe ko, akpɔ ame ɖe wòana ga wo le alɔ me, ne nyɔ le ge ko, wona ga o. Gake wo koe va kpɔ be, ŋ-ŋ, enu ya va le vɔvɔ̃ ɖi na yi, yi va le dɔ, ne yi kɔ nu do gbe be yeamadzra fia o, woƒle wo pɛtɛ. Ke va ɖo adze na ame ɖe ko be, wobe, leke nu ya le abe mamie le gbɔ be no wɔe nɔ? Gbã wodze be no kple nu ne mi kple mamia, ko wogbe nya wɔ nu ma ko. Ne ku drɔ zɔ ko aŋlɔ drɔ ame ta gbɔ be, aŋlɔ mafɔ be de be, domedomea ko atsi asi o. Evɔ fifia ƒe woganyɔ ne bia nu ame tse womagana o elabe woɖɔ ɖi afɔ nɔ. Wò ŋutɔ edzɔ nenema koa? Edze be nànɔ dzi nenema nenye be gbɔgbɔ ɖe kura wò ŋutɔ ava kpɔe le alɔ me ke kpɔ alo ɖe asrɔ nu ku ɖe eŋuti. Menye ɖe woabe ne wowɔe na wò ɖo ma ya ame ɖe ke dza va wɔ nu ma na wò ɖe. Mi kple mi medzɔ so ati ɖeka dzi o.

Womekɔ atsi ɖeke bla ɖe eŋtsi wɔe oa? Akpɔ be vovototo le eme vivi kple eya ke Yehowa le wɔwɔ dome. Eya ka Griktɔ le wɔwɔ dome? Ne eɖu pe, ne eɖu enuya goa ŋutɔŋutɔa, ŋusẽ ke nɔna goa ŋutɔŋutɔ zia mele grefage asi o. Kpɔ ŋuti ya ko wogrefe fia ne ele ame ko. Eɖewo le me le red. Ne ɖui asakiti mawɔ ŋti medɔ nɔ gbeɖe o. Megawɔ ŋti medɔ na o. Nenemae nye gbɔgbɔwo ta ne ŋɖowo le ne le dre ku mea fumae dzɔ so. Vɔ ne gbɔgbɔ bubu Ɖo gome na wòa yatse ƒe dre kukua enɔna ɖe vovo. Ame ɖe le vivia ne kudrɔ be yi va le tsi le tɔ me koa ma dzidzɔ ko ele na dɔ at least ale dɔ abe kɔsiɖa ɖeka kɔsiɖa ve ne wo ŋutɔ esteri nu ma koa anya be wonya be aƒo gbɔgbɔa gbɔgbɔ gble nu ame vɔɖi wonya be aƒo gbɔgbɔa me lɔ etɔ o ta ne nye be za ɖo la wa kplɔ be luʋɔ va de tɔ ke no no ɖe asi ko ezu dɔnɔ le dze gake ame ɖewo le no le dɔ kakaka ne gbe nya kpɔ be yewo ge dze tɔ me koa ne nu ke ko wofɔ ame ɖe le be ne yele dɔ alo yele asuƒe ne yegbe nya dɔ nyɔnu ŋutsu ɖe va dɔ na yi gbɔ yi mekpɔ ne ɖe dze si o ne yegbe nya va dɔ kple ko evɔ edzre dzɔ le asɔaƒe vɔ mía ame ɖewo mi le ne mi ku dzrɔ be mi dɔ kple nyɔnu le alɔmea Ye ɖagbe vana le kɔsiɖa ma me la, mifɔna ɖagbe ŋutɔ. Eye fia be gama mitso, mifɔna ɖagbe. Par exemple, pese nyui ŋutɔ ke le ge. Ta ne gbɔgbɔ ɖe le nyea dzi nye be yeagava dɔ kple le alɔ mea, enya be no dɔ kple nye aɖagbe o, nye nana nye ta mava dɔ kplim o. Negbe egbe nye kple amɔ míewɔ tukaɖa le alɔ me, míewɔ tukaɖa paa le alɔ me, míewɔ avua, ne menyɔ le gea bɔa, ehe na ɖagbe vɛ. Taxixea mea, enye mia, nusi, emia, nusi, ŋgɔ, megbe, axadzi, nenema xixea me le ma. Ta ne ameɖe ya kpɔ be ne yi do alɔ dzi, wònyena dzɔgbevɔe na yi kɔa, Ke ame ɖe kpena gɔnɔ be ye ku ta be yi dɔ alɔ joko be ahe ƒo ye ble nye ya. Me nya le ka me nya lɔ ke ja me alo. Vodu ɖo le ne mi ɖo gba vivia wa kwa ha emia mi ɖo la le glasa. Vɔ ne yi fia pe mo no kwa ha ne le kple emia wa ble se. Ezu gbɔgbɔ me. O me yi na ha ku pe le trɔ pe de. Woagblɔ be, Kui to alɔ dzi o. Ne fi ke gbenye adze egɔme so ko kui. Eƒo wo be, Ne ne kui to mia dzi la, eƒo tome na ameɔ, eɖu si dzi wòle be nàkui toe. Vɔ le trɔ̃ƒe mea, numa mele o. Ate kui le mia dzi yina ava trɔ va yi ɖu si dzi faa. Mewɔ naneke o. Elabe ezu gbɔgbɔwo ƒe nɔƒe. Nenema wòle ma. Vɔ gbɔgbɔ ɖewo tsɛ gbɔ lea, ne yia maxɔ aha kple mi ɔ, ne be axɔe ɔ, be kɔ ɖusi vɛ. Ese nya me la ɖe? Ta edre kuku ma be wo be wo dɔ ame gbɔ le alɔ me, eta mami le amea gbɔ, amea dze tɔ me ta. Mamia ko wo yɔna. Wo me ga yɔna be ɖe etɔ ya me yi ele a, gbɔgbɔ ɖe le kplɔ yi tɔ me be ya gble nu le ŋtsi wo. Nya be ɖe eme le gbɔgbɔ me ame nye tɔ me me o. Ezo mee nye. Tawo akplɔ nɔ tɔme debe no ti zo nɔ. Ye ne nye tɔme me ya ko gbetsagbe va ku drɔ be yi le zo gbedzi le edje tukaɖa wɔ kɔa, wo wo dzi be nuka no no na zo xɔxɔ. Ame ɖe be kpɔ be yi le ati me le aba da eza ko wova aze. Vɔ ame ɖe ya ne eza doa azo le ati ke dzi age ɖe ati ke dzi nanya be yi nye efie dua me alo yi nye xe dua me. Ok, ame ɖe ku na drɔ kɔ be wo ɖo kplɔ yi ɖa kɔ paa yi zo. Wa kplɔ yi ɖa le yame nya be kpekpeme le yi si le gbɔgbɔ me. You have a capacity on spirit. Eɖo kpekpeme le gbɔgbɔ me. Ta no ʋu dukplɔla viɖe koa, edze be nadzo le ameawo gbɔ. Nenema wòle. Adzo kakakaka ayi ava dze. Evɔ ne eva gblɔ na ameɖe koa, be wodze azẽ na woe ma. Ameɖe li, ne mla anyi zã ko be yea lã mumu ko yinɔ ɖuɖu, ta kaka yi va nyɔ ɖe ɖia ko yi ɖi ƒo. Amewo va azẽ, fine, eɖewo sona azẽwo gbɔ, gake akpa gãtɔe nye be wò ŋutɔ edzɔ ekpɔmɛ. Ekpɔ enye, ekpɔ meɖuna lã, elã vivi o, elã mumuwo ɖuna ta. Edze be ne wodzi kpɔ gbalẽ alo dzata ma gbalẽa kake ne wokɔ wɔ kɔnu nɔ hafi nu ma maganɔ wo wɔm o, agava nɔ lã mumu ɖum o. Elabe ekpɔtɔ le gbɔgbɔ me zã sugbɔ ta. Ame ɖewo le gbɔgbɔ me zazã sugbɔ akpa. Eva wɔnɛ be ne mi kple ame mawo dometɔ ɖe migblɔe nu ɖe ko nu nadzɔ ɖe edzi o, elabe amea nye ekpɔme, ta ekpɔ dzata, eŋu lãe wòɖuna. Ne dzi nya le dzata dzi ɖe, nu kae la wɔ? Eɖu ge.
Megaɖu oa?
Ta ne eva le nya dzi le dzata me alo kpɔ me ŋutia, fi yi ke wòse veve le koa, eƒe gbɔgbɔ yi ke me wòdzɔ so wònye be ekpɔ me wònye hafi va xɔ ŋutilã Ekpɔn dza lé o. Kɔnɔ va kanu ko be ame mɛ la ze lé o. Vɔ me nye ya yo. Kɔ edze be ame mɔ tɔgbe ne nyea edze be na dza ye le ŋu. Ne me ne mɔ dome agble agɔ be ame ya wɔ yi. Me nye ya wɔ o. Wo kplɔ na ame ɖewo ya ka gbe be wobe wo nya ze tɔ no yi kɔ aka va leo. Vɔ ŋɖeke me le wo me xɔ mo. Ame ɖe le via wɔ ŋɖe kɔ be yia ok wa dogo. Egble kɔ do vɔvɔ nɔ kake kaka ŋkeke tɔ ko happen. Ɖɔkpaku kɔ be ha eɖu sue. Ao, ame ɖewo lia, wodzɔ lã klẽ mo, ame ɖewo dzɔ ahɔn nɛ mo, ame ɖewo dzɔ avu mo, ame ɖewo dzɔ ekpɔ edzata mo, ame ɖewo dzɔ to mo, ame ɖewo dzɔ nyi me o. Ese nya me ɖa ɖe. Nenema ye wòle ma.

ne vɔ ya, ne to yi ta ne nyɔɛ ne va mɔa, ne va li la gbotsa dzi ne trɔ kɔa, ɖo yi ɖagbe ma gbɔna nɔ. Yɔ va ge dze dzi o. Ko e wɔ nuka? E zu problem. Enye yi ɖe ge me na kumasi nyi sɔ ya me yi ge me va tsi ge dɔ le xɔ nye ɖe gbɔ. Eza me mla nyia me bɔbɔ. Amewo va so mi kpla vu. Eyi mi wa vua kakaka wo va la vu le mi kaka kɔa ya kɔa me ɖe va tun be e tɔgbe yi da lo to nɔ ta ga la ale ye ko me va nyɔ ya be e kala ya mi wɔ da hɛn kple tua ya enu kekwe ame yɔ ɖo la be no da nɔ ba ko e da ame ve ya nene ma pepepe. Hmm. Gake wònye be ɖeka le me te ni ta, ke me te ni kɔa, ne woba woame etɔ̃ pete wo da. Mm. Vɔ ne wòye se, wò ya akpɔ woawɔ sign bɔl gbadza woŋlɔ ɖotɔ ɖe edzi tse ne de maɖu o. Ele abe aƒe ɖe agbe me to mɔ ma. Yeah. Ese nya me ɖa. Ese. Ta edre kukua ye nye nukaka gbãtɔ yi ke dzɔdzɔmea ŋutɔ na mi. Okay. Hafi ye nukakawo va do nye afa etsimekpɔkpɔ, tsagbekaka, kple atsitsi nu ne ŋkume akpɔ agblɔ nya nɔ akpɔ ahuhɔe me aka dzɔdzɔme me nu kaka gbãtɔ enye edre kuku.
Yo, akpe miatɔ eh, mia da kpɔ be ete ŋu ɖe ŋu nya gɔme. Ke nenye be eku drɔe ye gbe sia gbe kloe kɔa, eku na drɔe be ye gbɔgbɔ me dɔ wɔm, ye le gbɔgbɔ me ƒe ame kɔ ame tsitsiwo domi, ye amea gbe dam, wokɔ gbɔgbɔ ƒe nane eye fiam alo mɔ ma fiam wò ɖe, egɔme ɖe ye nu ka wòle be ame ma nawɔ? Ɛ̃, èkpɔ be nenye be èkpɔna ɖokuiwò gashiagame be yele amagbewɔname o, yele gbe daɖam o ŋuti koa, nànya be ènya ame ɖe yi ke nye gbɔgbɔ me ƒe ame, ame ɖe yi ke axɔ ame ɖe agbe. Ese nya me ɖa ɖe. Ta ne nye be ète kplɔ nu ma ɖa to wò ŋutɔ wò gbedodoɖa me la, emɔa ŋutɔ ko ava ta anɔ nuwo kpɔm, akɔ nu ɖewo kple nu ɖe da ɖe afi ɖe ko ezu power. Ese nya me ɖa ɖe. Nu yiwo ke amli magaɖe fia nye ya egbe ŋkeke woame atɔ̃a, kafi menya be ŋɔliwo geɖeke mele afi ɖeke o. Ẽ? Ŋɔliwo ɖe ɖeke mele afi ɖeke o, gake nu ya ne mafia ya dze anye tɔpiki bubu koŋ. Yeah. Maɖe eme na ame kuvi ke woyina. Mm. Eze ya me la ɖe. Eze me. Wobe be ŋɔliwo n- n- n- efonye. Mm. Fi ke wolea, Mm. woɖe nu ɖe fia mi sɔ lanɔ me. Yeah. Nya megblɔna be mekpɔ ɖeɖefia, elabe nye medɔna alɔɣi me boo hafi mekpɔna nu o. Matena anyi ɖe zikpui dzi ɖeka ko makpɔe. Ame ɖe va ge yi sɔ ɖe eme le kpɔkaka gɔme be, Oo, Aƒetɔ, menye nye la wɔ nu na wò loo. Nyemate wɔ nu na wò o. Ɖo fũu leke yi se ŋkɔ nyam be, Ao, kɔ yi aƒeme, ne yi ɖaƒeme ɖe. Ekpɔ fi ke aƒe si ekɔ nugo vi ɖe da ɖe afi ɖe nɔ tsi da ɖe me akɔe ɖa le gama. Mm. Ne nàyi ɖe mia ɖe mia me kɔƒe me. Mm. Enetsi ɖe le kɔƒea me wobe enetsi ɖeka koe le vɔ ekɔkɔ mebe ne kɔ yi ne dze agbagba ne dzi ame no yi netsi ma dzi no gbe ne vɔ ne xexea me be adɔ me gbea Ebe gama zu gbe me be ne xi gama be aɖome gbe ne yea la kpɔ ne ƒuƒu la tsia gɔme. Wova yi kɔƒe me wo be e gblɔ na be ame kewo yi na tsi la dzi ma kɔkɔ ta ame ɖeke me ga yi na. Ya ko ya yi gbea me kɔa. Yi zɔ yi na ɖe gbea me kɔa ko kpɔ be ma ge dzɔ dzɔ gbea. Kaka ya yia Ene akple ma ƒe ala ame aɖe. Ene ƒuƒu ame eve le ŋtsɔ wo gé. Yam be ne kpɔe ne yɔm, ya wò yɔm. Ye me fia na ɖe wòwɔ kple nua be enea ɖeka ne kɔ de ze me nenema wòzɔ koklo zikpe ɖe ŋtsi. Wa do zo ɖe ŋtsi kaka ne tɔ tsi ne wakɔ wa dza le ne nɔ le ɖe. Ene ƒuƒua ɖeka ɖe. Ne dzi teƒe ɖe ne da ɖe ne xla ɖa ne xasa kla ɖa ɖe ŋtsi wakɔ tsɔ ɖe. Bale yi wo wɔ kaka ɖo fia

Nya nye mele aɖu veto wɔ be ame aɖeke neva wɔ nu le gbɔnye o. Ye ta ne ame ɖe be yi na message me ƒue nye me ɖo ŋtsi wa, ne nya be gbɔgbɔa me ɖo nya ɖeke ŋtsi na mo ta nye me ɖo ŋtsi o, me ɖeke mega force mo. Nɔ ba tu. Ame ɖeke mega nɔ afi ɖeke be tɔgbe ya ɖo ga ɖo ɖɔ enu ya wɔ na wa le a o. Gblɔ na be sɔ yi gbɔna yi ɖo ga ɖa be mi ƒle nua. Ƒle nua be ne mi wɔ nua nɔ. Gake a nɔ force nye la, Megakplɔm do ŋgɔ ne gbɔgbɔ yiwo ƒe gbeɖiɖi mesẽ na ƒea me dzi be magagblɔe le kan dzi veve ɖe. Ne mifia nu nɛ wɔe wònyɔnɔ ɖe, mana ŋɖe ne maɖu. Gake ame ɖe mehunɔ, ame ɖe menu tso xoxoa ɖe anyi koa, ezã gawo, ga wuiɖekɛ ayɔe be, Tɔgbe fia nuya, ewɔ alea ɖe ewɔ alea. Nɔ kpɔ wo ɖokui dzi ne nu ma. Nya mekɔ le wo tsɛ. Ne mekɔ etsɛ wɔa, edze be nàda akpe na Mawu be ɖe Mawu ne wɔe be ɖe nenye yi tsɛ yi tɔ ɖe me ne yi wɔe ne tsɛ na yi. Hunnɔ ɖeke mele eyi amea gɔ be yea va yi wɔ na amewo be te ko eva me kpɔ o. Gake dza ƒe agbagba hafi ne wonya be mise ka ɖe amea ŋutɔ gbɔ ye wòtso loo tso amania ba. Akpe.
Tɔgbuia Zuma, míeda akpe be ate ŋu ɖe akpe hã eme ne mí. Gaƒoƒo nyuitɔ dzi míatrɔ gbɔ. Biabia aɖewo li eku ɖe etsi, edzo, eya kple anyigba ŋu. Ke nenye be míegado go hã míaƒo nu ku ɖe akpamɔ ŋu loo. Akpɔe be wole dɔ dzi.